Kan pi leh pu ten ram huai ti a an lo sawi ber thin chu huai chi hrang hrang an chenna hmuna zira hming hran hran an lo vuah te kha an ni a chung huai chi hrang hrang te chu tui huai, Pi Pu te khan Lilian leh Thuk Bik te lui tam tak te hian an mahni chenchilhtu huai neiin an lo ring a, an hmingah pawh tui huai tiin an lo vuah a, a hranpa taka mi tihnat leh tih khaw loh chu an hmang pawh niin an sawi lo va, amaherawhchu tihlung nih loh chuan Mi an ti hlum mai thin an ti. Rannung leh ramsa chi hrang hrangah te an chang thei a, chuti ang pian hmang chuan mihringte hmuhah an inlar thin. Chutiang chu ni ngei tur a ni. Tlangval tlawm ngai leh huaisen hming thang vanzema pawh matli pakhat huaiten An ti hlum niin upa ten an sawi a, tun thleng hian Matluia li pakhat khu Vanzamali tiin a la pu reng a ni. Bung huai kan pi leh pu te khan thing lian pui pui a bik takin bung kung lian pui te khan huai neiin an ring a, chung bung huai te chuan mihring te pawh ti dam lova titi thei niin an ngai a, an hlau thei hle a ni. An lo neih turah te bung kung lian tak a awm chuan a huai tih lungawi nan inthawiin a hlan hmasa lo chuan lo atan an nei ngam ngai meuh lo a ni. Sihhuai, hmanlai kan pi leh pu te khan Ramhnuaia sih a lo awm hi chuan huai an nei vekin an ring thin a, chung chu sih huai an ti a, mihring pawh ti ni thei leh chhiatna thlen thei niin an ngai a, sih awmna hi chu lovah pawh an nei ngam ngai lo a ni. Tlang huai Pi Pute khan tlang lian deuh leh ram leh kham rang nasa deuh te hian huai neihin an lo ring vek a, inthawina thiam hla ah pawh khua chhak tlang an hriat thlat ber atangin an awmna tlang thlengin an chham thin a ni. Tulum ramhuai chi khat mak tak tak leh rapthlak tak taka chet hmang a ni. Mithi tawh kaw chhungah te a lut thin a, mihring ruam hmang chuan mak tak takin a khawsa thin a ni. Hetiang mithi tawh kaw chhunga tu lum a luh hian rei tak erawh chu dam angin a awm tawh chuang lo. Tu lum a chhuah velah khan an thi chawp chilh leh mai thin. Minung lai ka chhungah te pawh lutin boraw tak takin a khawsak tir bawk thin niin an sawi. Deng sur, ram huai hlawm leh sual zing ami bawk a ni a, phung leh chawm lam pawl bawk an ni. Ram hnuai puk leh thing kawrawngah a cheng thin nia sawi a ni a, hlawm tak tak leh kawlh tak tak tih thinrim phei chuan mi vawm fur fur ching niin an sawi. Tun thleng hian Deng Surin a lunga a vawm sawi tur an la awm fo mai. Ram riahna ah te, mi thlama riak te lungin a vawm thin a, mak tak maiin a vawmtu hi hmuh tur an awm ngai lo va, tin ruahsur nasat lai pawhin an vawmna lung hi a hul phing zel a ni Tin, mak leh deuh mai chu hetiang lunga pawn lam atanga a rawn vawm hian thlam bang chhe miah si lo hian thlam chhungah te lung hi a lo lut thei thin niin an sawi. Chawm, Ramhuai chi khat phung nen pawha in ang ve tak, lui dung leh kawr ruam vela cheng thin an ni a, hmeichhia vek an nih avangin Chawmnu an ti deuh kher thin. Nulianpui, hnute fual dei duai, hang mek muk leh sam hram tak bu niin an sawi a. Kawngkawrawih te, pi ring te, tumbu te hi an chaw ni berin an sawi. Mihring tan hlauhawma an chet sawi a awm lova, an pian hmang hrim hrim hi thih bai awm a ni. A hmu piangin an hla ve thung. Tau, ramhuai chi khat hlauhawm thin tak chhun lawnah pawh kham karah leh thing zarah te ni lum aia thu duai duai thin. A lu vun te hi ka a hrik te en thin ni a sawi a ni a, thenkhat chuan Tau lu hik te an ti deuh kher thin. Chutih anga awm hmui chuan a mi melh ringawt pawh lu kawlh rawtna tham a ni an ti. Zanah a rualin kham leh ngaw velah te hian meichher thiin an kal duah duah thin a, ral khat atang chauhin an hmuh theih thin. Chutiang chu ṭa meichher thi an ti thin. Khawmu, ram huai sual, mihring hruai bo leh lak bo ching a ni. Mihring chinhriat lova bo ta daih te hi khawmu chawi bo an ti thin. Thenkhat chu an bo hlen daih a, a then chu ni eng emaw zat hnua an hmu leh bawk thin. Ka hmu chawih an tih ho, an hmuh leh hovin an sawi dan chuan an zak hnuaiah te dawmin an thlawhpui thin a, tin, hmun nuam tak takah te kalpuiin eitur tuihnai tak tak te an pe thin niin an sawi a. Mahse, An kalpuina te chu ramhnuai pilril tak tak te leh kham kar chheng che tak tak te a lo ni thin a, an thil ei te pawh chu changpat te, pangang te, theirah eng emaw mai mai te a lo ni thin. Phung, ramhuai sual leh hlauhawm zing a mi a ni a, hlauhawm leh rap thlak taka mihring mithmuh a inlar ching a ni. Lianpui mai, hang renrun leh hmul deuh thup, hnute fual duai mai a ni. Anmahni hmuh ringawt pawhin lu kawlh rawt a natna a ni. Tin, mihring pawh an sawi se hrep fo thin. Phung hi chi nga lai a awm niin an sawi thin. Chung te chu Kawl Kawla Phung. Mizo upa ten phung hlauhawm bera an sawi thin a ni. Lian em em, hmul der dur leh Dum zun a ni a, mi rilru te pawh hre vek niin an hria a, chuvangin phung rilru hria te pawh an ti thin a ni. Phung kur, khawlai leh dai vela cheng thin, phung sang em em, kur dulh mai, vantawng hiala lang thin a nih avangin phung kur an ti a, a mala hmuh thin a ni. Inthum lai pawh kan zoh a nih avangin thenkhat chuan inthum kar an ti bawk. Tualphung, hmelchhia, hang leh hmul dar dur a ha te pawh fangra tiat ni a sawi a ni. Khawchhunga cheng a nih avangin tualphung an ti thin. Phung hian piring hi an duh em em a, an hmuh chuan an inchuh luih luih thin an ti thin a ni. Chuvang chuan Thil kan duh leh kan inchuh huai huai thin ang te hi phung zinga piring varh ang mai tiin tawngkam hi kan lo nei ta a ni.